Исәнмесез! Дөнья студиясендә кунаклар еш була, ләкин Уфадан килүчеләр бик үк еш түгел. Бүген бик кызыклы һәм мәгънәле кунак, ул Альберт Динуров, Благовещен татар җәмгыятенең җитәкчесе эшкуар. Исәнме, Альберт иптәш. Исәнмесез. Без сезнең белән яңа гына таныштык. Ничек килеп җиттегез? Аллага шөкер, юллар матур, бик шәп килеп иттек. Нинди җилләр ташлады Казанга? Беренчеме, башка вакытта килгән бармы? Юк, бар, бар. Без менә яңарак кына яз көне булып киттек эшкуарлар съездында, теге авыл районнар эшкуарлары съездында. Шуннан менә алып килдем балаларны. Май айында беренче урын алганнар Габдулла Тукайның туган көненә багышланган конкурста беренче урын алган балаларны Иске Илек авылыннан бер автобус тутырып алып килдем экскурсиягә, аквапаркка, Кремльгә кереп, матур иттереп, бик ни довольны булып кайттылар. Сез менә үзегез эшкуар, үзегез күренеп тора, шәһәрме, район советының депутаты, димәк, җитди эшләр белән шөгыльләнәсез һәм милли эштә дә. Благовещенскида татарлар күпмерәк ул? Анда, мин белүемчә, руслар яки марилар күбрәк дип саный идем. Ну, күп основной халык урыслар булса да, ул бит инде теге Екатерина вакытында салынган теге блакзавод, Мидиплавильный завод аркасында барлыкка килгән шәһәр. Хәзер соңгы вакытта бик күп татарлар килделәр. Менә бу Полеев төзелгәч, шуңа тиклем биохимкомбинат төзелгәч, ну, вообще, не, татар авыллары бик күп, шуның өчен татарлар бар. Ничек соң милли тормыш бара? Бу татарлар ничә меңләп баралар сездә?
Районда 50 мең кеше, ну, шуларның бер 30 процентлары татарлар. Күңеле генә яшисезме, бик боегып китмисезме, ниләрне онытмыймы, Благовещенский, әле беренче тапкыр сезнең шәһәр, районның вәкиле безнең Казандагы шул студиядә, радио-телевидениедә чыгыш ясый. Юк, Аллага шөкер, үзебез җыелып, үзебез үзебезне поддерживать итеп, ярдәм итеп, үзебезнең оешмада, менә Татарстаннан килгән или Башкортстаннан килгән татар артистларына, бөтен ниләренә катнашып, ике мәчетебез бар, шул мәчетләрдәге әби-бабайларга билетлар алып биреп, теге помогает дип килгән артистларга җыелышып, бөтен залны тутырып, концертларга йөрибез. Шуннан менә татар балаларының конкурсы булды, әле апрель азагында, әйтеп үттем инде, Габдулла Тукайның туган көне. Тугыз Авыл и шәһәр мәктәпләреннән килделәр, бик матур иттереп татарча киенеп, егетләр, кызлар, укучылар. Шуларның менә бөтенесендә катнашканнарына приз иттереп дүртенче июньдә алып бардым ни Уфа татар нур театрына театрга алып бардым, бик довольны булдылар. Алты автобус кеше алып бардык. Беренче урын алганнарны инде ни шул авыл егетләре, кызлары алып килдем дә Казанга. Эшләр бара, Аллаһ шөкер, ике мәчетебез эшләп тора. Әбиләр, бабайлар ап-ак матур иттереп киенеп, җомгаларга киләләр. Эшкуарлар үзләренең эшләрен эшлиләр. Татар халкы бик матур итеп яши. Ул бит килгән татар концертына, театрына баручы тамашачының булмаса, ул ул милли җәмгыять анда юк дигән сүз, ул йөрми дигән сүз, милли яшәеш юк дигән сүз. Һәм булган мәчеткә дә кеше йөрмәсә, мөселманы да, татары да юкала башлады дигән сүз була. Ә менә сезнең инде унбиш-егерме мең татарлы Благовещенский шәһәре бит инде бу, әле Казанда ишетелмәгән булса да, димәк, бу зур гына җәмгыять була бу сезнең татар җәмгыяте. Кайбер өлкәләрдә өч-биш мең татар дип бик сөенеп оештырып Казанга чакырып торабыз бит. Юк, ну, 20 мең булмаса да, ну, бар. 15 дип әйтә. Әйе, әйе, теге, не, татар авыллары бар, татарча э, мәктәпләрдә э, класслар бар. Э, бик күп түгел, конечно, шәһәрдә дә менә элегрәк э, педучилищеда э, барые, даже татар факультетлары соңгы вакытта бетте, конечно, шул теге э, элекке президентыбыз вакытында. Теге балалар бакчасында татарча группалар бар иде, но бүгенге көнне, конечно, калган бер генә группада, ни, унынчы садикта балалар группасы. Ул садиктагы группа балаларга мин теге үзем татар костюмнары тектереп бирдем, теге концертларда катнашылсын дип. Болай бөтен яктан да ярдәм итәргә тырышабыз үзебезнең халыкка. Сөбханаллар, сөбханаллар дип әйтик, алай милли эшләрнең Балагабичинскида шулай әйбәт кенә баруына һәм аның эшендә башлап йөрүче эшкуар Альберт Динуровның һәм аның дусларының булуында. Менә Казанда без гел кызыксынабыз, оешмалар ничек яшәп ята икән татар дөньясында, Россиянең төбәкләрендә. Сезнең оешмагыз ничек атала? Аны кем төзеде, кайчан? Безнең оешмабыз шул э, Башкортстанда татар э, конгрессы э, оешмасы бар. Шушында Благовещенскийдагы оешманың мин рәисе. Шул татар укытучылары керә, татар эшкуарлары керә. Шул оешмада матур гына яшәп ятабыз. Ну, бер-ике ел гына элек барлыкка килде. Ну, ул оешма булмаса да, теге официально без катнашмасак та, без, ну, элегрәк тә уже шул үзебезнең халыкны поддержать, не, ярдәм итеп, үзебезнең халыкка поддержка ясап, шул бөтен эшләрне дә алып бара идек. Ә хәзер менә конгрессның агзасы булгач, мин республика, Башкортстан Республикасының исполком агзасы уже. Хәзер җиңелрәк. Хәзер менә теге автобуслар, транспортлар ягында булса да уже оешмага ни мөрәҗәгать итеп ярдәм алырга була. Инде килеп чыга сезнең оешмагыз Благовещенский татарларының конгрессы, шулай бит? Әйе, әйе. Һәм сез аның рәисе.
Әйе. Ә Башкортстан дәрәҗәсендә бу оешманы кемнәр җитәкли? Алар ниләр эшләп җимер ята? Безнең тоже эшкуарыбыз, Башкортстан Корылтаеның депутаты Загир Ихсанович Хәкимов. Татар яшьләре хәрәкәтендә озак еллар эшләгән. Озак еллар эшләгән. Хәзер депутат инде. Хәзер депутат, Аллага шөкер, менә. Ул сезгә ярдәм итәме һәм? Итә, итә. Аның шушындый район оешмалары тагы бармы? Бар бар бүтән районнарда бу бөтен районнарда да түгел но шул өлгергәнчә күп районнарда андый оешмалар бар.
Менә озакламый сездә тагы президент сайлавы була бит инде, әйбит. Рөстәм Зәки улы Хәмитов, ничек соң бу президент килгәч сезнең тормышлар китте, хакимият, республикада, шәһәрдә алай кысмыймы сезне?
Ну, элекке э, президентка караганда, конечно, хәзер җиңелрәк, җиңелрәк. Ну, безнең ышаныч зуррагые, зуррагые. Э, бөтен ышанычлар да әле атланып бетмәде. Э, ышанычларыгызны, таләпләрегезне җиткереп, язып, трибуналардан, парламенттан яңгыратып торасызмы соң? Торабыз, торабыз.
Ул менә балаларның менә татарча укулары да бик әз. Әйттем бит инде, унбишләп балалар бакчасында берсендә генә татар ние бар, группасы бар. Элек күбрәге, шуннан менә педучилищеда элек татар факультеты бар иде. Татар факультеты булгач, анда татар укытучылар әзерлиләр иде. Бүген ул факультетны яптылар. Ну, элекке президент вакытындагы. Ну, сораулар күп инде, сораулар күп. Алла бирса, менә шул Сайлау вакытларында үзебезнең таләпләрен, наверное, более конкретно. Вакыты җитте, сорарга вакыт җитте. Әй, әй, хәзер бит инде. Һәм аның вәгъдәләрен теркәп барырга кирәк инде. Әй, теркәп барырга кирәк.
Эшләгән кешегә ярдәм була ул. Ә сез эшлисез, өметләнергә була. Менә Башкортстанда оешмалар күп бит. Бигрәк тә Уфада. Әйе бит. Менә ничегрәк сез башка оешмаларыгыз юкмы Благовещенскида? Үзара тату яшисезме? Мәсәлән, сезнең анда милли мәдәни мөхтәрият бар, шулай ук депутат Рима Үтяшева катнашкан, җитәкләгән. Сез менә башка оешмалар белән элемтәдәме или бергә йөриме сезнең җитәкчегез Хакимов менә башка татар оешмалары белән? Алай конкуренция, талаш фәлән сизелмиме? Юк.
Э, Сезне тарткаламыйлармы? Мина кил, мина кил. Юк, юк, сизелмей.
Былай э, республика күләмендә э, үзара аралашып яшиләр. Ну, бәлки, конечно, еще тагы да ныклашыбрак, бергәләшебрәк эшләргә кирәктер. Күп организация булу бер яктан яхшы, икенче яктан теге отрицательный моментлары да бар. Ну, мин үзем аңлавымча, әле күрүемчә, болай тырышып, бер-бер аша аралашып яшәргә тырышалар. Тату инде. Тату, әйе. Менә соңгы вакытта Берлек дигән организация ни килеп чыкты, барлыкка килде. Алар белән бергәләп эшлибез. Бер генә оешма өстән башкаларына басып торса, әйбәт булмый бит инде.
Ну, централизация, может, кирәктер ул, не, э, именно корректировка общий неге. Ә былай күп булуы, мин уйлайм, аның зыяны юк. Һәм соңгы сорау, Казанга килгәч, татар конгрессында нинди дә булса мәсьәләләр шиштегезме? Һәм э, ничегрәк булды сезнең шыргыл түгел бит инде. Благовещенский конгрессының рәисе татар бөтен дөньяга килгән икән, димәк, сәбәп булган. Әйе, сәбәбе бар. Мин конкретно килдем, менә эшкуарлар съездында быел яз көне үткәндә Ренат Зиннурович әйтте матур иттереп, кемгә кирәк ярдәм, әни, мөрәҗәгать итерсез, китаплар беләп, әни, ярдәм итербез дип. Мин әле конкретно шул балалар китабына заявкалар алып килдем, школлардан җыеп, районлардан җыеп, балалар бакчасыннан җыеп, шушы балалар китапларын алып кайтырмын. Ну, бүтән вопрослар да бар. Шунда параллельно эшләйбез. Иншалла.
Иншалла. Тормыш каршыр.
Инде көннәр коры булса да, тормыш авыр булса да, күңелле генә яшибез бит инде. Татарлар да күңелле яшәсен. Юк, юк, без Менә шаярыбрак бетерик әле. Сез нинди машинада килдегез? Без кичә, ну, машинаны, машина...
Казан шулый инде, Казан шаулый, ниндидер машина килгән дип. Юк, юк, матур гына машинада килдек. Ну, без Нинди марка?
Сезнең яңгыр юк икәнен ишеттек тә, без шушы машинага болытлар бераз табып, алып килдек. Кичә менә Чаллы янында бик матур гына яңгыр яуды. Без Милли килгән- машинасымы?
Ә, Безнең машина Кадиллак дигән. машина. Кадиллак бик озын машина инде. Ул тиклем дә түгел инде. Ну, бар, Э, андый матур машина гына.
белән э, килгәннәре юк иде әле. Мин шуңа күрә сораячакмын әле анда. Үтәшева нинди машинада йөри, Заһир нинди машинада, аныкы Судзуки иде бугай. Анда башка оешмаларның да машиналарын яки велосипедларын фотога төшерергә хыялланам.
Юк, э, Аллага шөкер, һәр бит инде э, элекке кебек теге унар ел очертта торып торырга түгел. Мөмкинлек бар, һәр кредитка да алырга була, машиналар бөтенесендә дә бар. Менә шулай безнең татар күңеле белән бер җиргә дә авып төшмичә, кыен булса да, катлаулы булса да эшләргә тырыша. Сезгә рәхмәт. Казанга килүегез өчен һәм Татар конгрессына, Дөнья студиясенә керүегез өчен бик шатландыра торган мәгълүматлар бирдегез Благовещенски шәһәре татарлары турында.